Tajjeb ħafna. Mela, jiena din il-preżentazzjoni qasira eh, se jaħtela hekk eh, il-qari kritiku ta' poeżija jew kif kull darba li taqrat għal poeżija ġdida. Issa. Ħanibda ehm, bitwissija, ħanpoġġiha b'dak il-mod. Eh, kelli diskussjonijiet twal interessanti ħafna ma' Rachel u nirringrazzja tal-ħin u tal-pariri u tal-diskussjoni. U ma nixtieqx ninsa nirringrazzja fil-fatt lil Rachel. Kif tafu jiena m'iniex speċjalizzat, jien ma speċjalizzajtx fil-pedagoġija. Jiġifieri dawk fostkom illi qed jistennew illi jiena se ngħidilkom x'għandkom tagħmlu fil-klassi mal-istudenti tagħkom, jiddispjaċini imma se niddiżappuntakom. ma naħsibx illi dan huwa qasam illi jiena nista' nitkellem b'kompetenza, um, kompetenza ma'kom, speċjalment għax intkom ferm iżjed speċjalizzati u, u imġarbin speċi f'dal qasam, imkissrin f'dal qasam, iktar għandkom ferm iżjed kompetenza u esperjenza minni. Il-qasam tiegħi huwa l-kritika letterali, kif tafu, u saċertu punt ċerti aspetti ta' teorija letteralja u anki tal-istorja letterarja. Eh, li se nagħmel illum huwa li naqsa magħkom mod wieħed ta' kif tista' tanalizza poeżija. Jiġifieri sentikom l-esperjenza tiegħi u l-esperjenza tiegħi minix qed ngħid li tot iżjed minn tagħkom hija esperjenza tiegħi. U nittama li tgħinkom f'din il-diskussjoni, jew biex nużaw kelma li tintuża ħafna llum, f'din il-konverzazzjoni speċi dwar il-kritika tal-poezija. Jekk isibu xi ħaġa minn dak li se ngħid, utli naf li se tapplikawha fit-talim tagħkom tal-letteratura. Jiġifieri Isu dan huwa il-bidu ta' proċess speċi eh, għalikom iktar milli eh, prodott li tistaw taqbdu u tużaw intom stess fil-klassi. U dan tamlu speċi skont ix-xogħol li se tiddiskutu, skont il-poeżija partikolari li tkunu qed tiddiskutu eh, intom mal-istudenti tagħkom Skont l-istudenti li jkollkom quddiemkom, jiena kontinwament nitkellem ma' għalliema b'livelli differenti fis-sekondarja u anke fil-primarja, ma' speċjalment fis-sekondarja, u kontinwament nisma' eh, stejjer differenti, esperjenzi differenti, ħiliet differenti, realtajiet differenti, U għal daqstant, intkom, essenzjalment intom l-esperti, intkom, u iktar u iktar intkom l-esperti tal-klassi ta'kom u tal-klassijiet individwali ta'kom. Naturalment, u kol skont il-rizorsi li intkom ikolkom eh, skont il-rizorsi li intkom ikolkom fidejkom u skont il-ħiliet u l-esperjenzi differenti ta'kom. qed ngħid il-ħiliet differenti mhux għax ehm, hemm min għandu ħiliet u min m'għandux, imma il-kol kemm aħna għandna għandna loqsma li, li, li fihom aħna iktar b'saħħitna minn oħrajn. Per eżempju, jaf ikollok għalliema tal-letteratura Malti jew tal-Malti illi tħossa komda ħafna titkellem dwar l-istorja ta' Malta u allura tqiegħed poezija bħal tal-Lilian Xiberras bħal min hu tira, f'kuntest storiku partikolari jaf ikollok għallim jew għallima li hija b'saħħitha ħafna fejn tidħol fejn jitlu l-perspettivi femministi. U allura tista' tagħti interpretazzjonijiet interessanti ħafna eh, fil-każ ta' poeżija bħal bħal din il-poezija li se nipprova niddiskuti fuq fuq jena bħal minnu tira ta' Lilian Xibaras, jew poezija oħrajn ta' Lilian Xibaras, u ovvjament anki l-poeziji ta', ta, ta poeti rġiel, il-feminizmu mhux qiegħed għal kittiba nisa, il-feminizmu huwa mod ta' kif tħares lejn fost l-oħrajn lejn, lejn il-letteratura. Um, Naħseb kelli nagħmel kelli nagħmel nota oħra wkoll. Jiġifieri imma hija implikata wkoll f'dak li li qed diġà, jiġifieri jiena m'iniex se nżomm lura milli ngħid ċerti affarijiet għax Se jkun hemm għalliema li dawn ma jħossux li jistgħu jgħiduhom mal-istudenti tagħkom eh, tagħhom. Jiġifieri jiena mhux se nevita li nuża kliem illi naf illi ħafna minnkom jekk mhux kulħadd mhux se jużah mal-istudenti tiegħu. Jiġifieri hawnhekk aħna grupp ta' għalliema le illi qed niddiskutu X'tista' tagħmel meta jkollok quddiemek poeżija u trid taqra tinterpretha b'mod kritiku? Kif dik kif dak l-għarfien li aħna nibnu bejnietna bħal meta l-għalima jkunu qed jitkellhom jitkellmu bejniethom fl-istaff room jew qed jikkomunikaw bejniethom ma nafx fuq sit eh, soċjali. jew meta jkunu qed jaraw noti fuq siti differenti li għandna għad-dispożizzjoni tagħna. Dik id-diskussjoni m'għandix tkun marbuta mal jew limitata minħabba dak li effettivament inti se tgħid lill-istudenti. Jiġifieri eh, li naqraw lil Lillian Xiberras bħala kittieba Feminista ma jfissirx li aħna se niddiskutu l-istorja tal-femminizmu f'Malta, il-relazzjoni ta' Lilian Xiberras jew is-sem ta' Lilian Xiberras ma nafx pereżempju fil-Partit Komunista Malti, eċċetera, eċċetera. Imma il-fatt li aħna nafuhom dawn l-affarijiet li nkunu ddiskutejnihom bejnietna li nkunu qrajna fuqhom, jien naħseb li jgħinna biex bil-lingwaġġ adattat fil-kuntest adattat illi intkom tafuh ferm iżjed milli nafu jiena għax kulħadd jaf il-kuntest individwali tiegħu eh, iktar minn min mhux qiegħed jgħix dik l-esperjenza, intkom mbagħad tistgħu tadattawh għal kuntest partikolari tagħkom. Għalhekk qabel xejn nixtieq nirringrazzja l-Għaqda tal-Għalliema tal-Malti eh, minħabba l-ħidma li qed tagħmlu biex iġibu lill-għalliema flimkien naħseb xi ħaġa importantissima. Aħna kif tafu trabbejna jien naħseb iktar minnkom minħabba l-età eh, f'sistema edukattiva li imbuttat ħafna l-individwaliżmu U allura meta bħala studenti eh, irawmuna fl-individualizmu mhux faċli mbagħad bħala għalliema mbagħad inkunu nies li iffittxu li jaħdmu flimkien ma' oħrajn. Eh, u allura naħseb li l-għaqda tal-għallima tal-Malti Eh, kulħadd għandu jinkoraġġiha u jagħti l-appoġġ kollu tiegħu għaliex hija għaqda li temmen fil-prinċipji l-iktar fundamentali naħseb jien tal-edukazzjoni. U anke ovvjament tal-fatt li l-għaqda tal-għalima tal-Malti qed tiġib l-istudji tal-Malti il-qudiem. U fuq kollox nixtieq nirringrazzja lilkom tal-ħidma tagħkom bħala għallima tal-Malti għax tagħmlu xogħol imprezzabbli, mhux dejjem apprezzat, ġieli anki minn dawk minn dawk l-oqsma illi suppost iktar u iktar japprezzaw ix-xogħol tagħkom, jien napprezza immensament ix-xogħol tagħkom, naħseb illi illi aħna midjunin lejkom u mhux qed ngħid hekk għax qed nuża xi tip ta' eh, mekkaniżmu retoriku, serħu raskom, verament napprezza u, u fej, fej jiena u d-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti nistgħu ngħinu b'xi mod kif tafu eh, mhux biss lesti li ngħinu imma kuntenti li ngħinu u nieħdu pjaċir illi illi nkunu qed nagħtu is-sem tagħna wkoll fil-ħidma fil-ħidma tagħkom. Normalment jien nuża dal-ktieb. Again, minix speċjalista tal-pedagogija, ma dal-ktieb vera, vera jieġobni. Teaching the Art of Poetry ta' Wormser u Cappella, u għet minnom u kritiku li huwa poeta, Pereżempju, jaffaxxinani l-fatt li l-ktieb jibda l-ewwel kapitlu huwa fuq ir-ritmu, mhux fuq il-ħsieb, mhux fuq il-messaġġi, mhux fuq eh, kemm nistramba l fuq ir-ritmu, inkredibbli. U meta jitkellem fuq ir-ritmu, jitkellem fuq il-ġisem. Jgħid li l-poeżija hija xi ħaġa li il-kelma propja li jużaw hija viscerali, visceral. Il-poezija xi ħaġa vixxerali għax tidħol fil-ġisem u tgħixha b'ġismek speċi. Hija xi ħaġa jien hawnhekk użajt wieħed mill-ħafna verbi straordinarji li għandna bil-Malti. Speċi għalija l-poezija isseħħ f'ġisimna, mhux f'moħħna, ehm, mhux mhux ma nafx f'xi teorija imma sseħħ f'ġisimna. U ovvjament aħna ma nkunux kuntenti meta poeżija tibqa' biss isu attività ċerebrali, attività tal-moħħ isa xi tisliba, jew isu xi eżerċizzju intellettwali akkademiku li trid issib il-metafora hemm, is-similitudni hemm, l-allitterazzjoni hemm, l-assonanza, l-konsonanza, r-rima, il-vers, il-tip ta' metru li qed jintuża, eċċetera. Dawn huma importanti, imma huma importanti għax jieħdu sem fil-ġisem tal-poezija, huma il-partijiet essenzjali, fundamentali, għandhom funzjoni fundamentali fil-poeżija, imma mhumiex il-ġisem tal-poeżija, flimkien jiffurmaw il-ġisem tal-poeżija. U naturalment id-diskussjoni nixtieq nagħmel magħkom hija propju fuq fu kif jaħdem dak il-ġisem tal-poeżija u kif nistgħu niddiskrivu, kif nistgħu ninteraġixxu miegħu, kif nistgħu nitkellmu fuq essenzjalment b'mod kritiku b'mod ehm, intelligenti, imma anki b'mod passjonali, b'mod emozjonali billi nħallu l-emozzjonijiet tagħna jitkellmu. Rachel semmiet li ħafna l-kwistjoni ta' ehm, tal-effett illi l-istudenti jridu jiktbu fuqu meta janalizzaw poeżija, speċi inti sibt metafora. Issa għidli fuq l-effett ta' din metafora jew għidli fuq l-effett ta' din l-għażla ta' kliem. Per eżempju, jien minnhom li Lilian Xiberras fil-poeżija tagħha bħal minu tira tuża frażi minn flok tuża nom Eh, aħna u nitrabbaw jekk niftakar sew. X'inhu l-effett tagħha din? Issa għall-istudenti din hija sfida u nixtieq naqbadha lejn l-aħħar tal-preżentazzjoni qasira tiegħi. Imma la semmejtha aħna u nittrabbew, għalija hemm moviment fiha dik, għalija hemm proċess, għalija hemm esperjenza konkreta ħajja umana, għaliex huwa verb, qiegħed tuża verb. Minflok qed tuża nom, qed tuża verb, qed tuża azzjoni, qed titkellem mhux fuq it-tfulija bħalli kieku it-tfulija hija pakket magħluq jew eh, ritratt biex nużax biha li tuża jew memorja idea astratta, li hija titkellem fuq verb. It-tfulija mhix xi ħaġa li tippakkja u tqeda f'kexxun, it-tfulija hija xi ħaġa li tgħixha. U l-poeżija tissuġġerixxi ħafna minkejja li tajt tista' tgħid bil-kontra li t-tfulija nibqgħu ngħixuha. Naħseb din hija waħda mill-kontradizzjonijiet ta' din il-poeżija, naħseb hija waħda mill-kontradizzjoni waħda mill-kontradizzjoni, skużawni. Waħda mill-kontradizzjonijiet tal-poeżija għax il-poeżija tgħix bil tgħix mill tgħix mill-kontradizzjonijiet, tgħix bil-kontradizzjonijiet. bil-kontradizzjonijiet. Għaliex? Mhux biex tkun tqila, biex tkun antipatka, biex tkun misterjuża, imma xil-bnedmin jgħixu bil-kontradizzjonijiet aħna. Aħna l-ħin kollu ngħixu l-kontradizzjonijiet. Il-ħin kollu. U għal dawk li ma jafux dan il-ktib ta' ta' Wormser u Kappella, ktib li min għandu kont mal-Università għandu aċċess ħieles u bxejn għalih kollu minn oxtra sa' oxtra permezz tal-ProQuest. Ġviri kem titlu fil-sit tal-librerija tal-Università, tiktbu Teaching the Art of Poetry u effettivament għandkom aċċess għal ktib kollu. Dan huwa il-ġabra tal-elementi kollha li hemm fil-ktib. Eh, mela, il-kelma li jiena tajt ta' kulur differenti hija rhythm, imma mbagħad innutaw eżatt wara sound baqa' fuq il-ħoss, mbagħad line, syntax, etc. Eh, vera, vera ktib importanti, għalija ktib effettiv tgħidli eh, huwa ktib effettiv għax ma rajtx kod boħrajn possibbli, jiena nista' nitkellem biss kif għattilkom fuq l-esperjenza tiegħi. Imma llum anki għaliex eh, ikolli bżonn speċi naqra affarijiet oħrajn meta nitkellem eh, fuq suġġett, iżu dejjem inħoss il-ħtieġa li naqra qabel ma nitkellem. Għażilt li nuża ktieb differenti li huwa dan. Dan fil-fatt huwa sensiela ta' kotba u l-edizzjoni, ċoħe il-volum li qed nuża jiena jidher li huwa volum numru 19, hemm volumi differenti. Dan huwa sensiela ta' kotba li naħseb illi għalkemm mhuwiex maħsub biex jgħinek tgħallem il-poeżija lil studenti ehm, tas-sekondarja tal-aħħar tliet snin tas-sekondarja, naħseb li huwa ktieb li jgħinna ħafna biex inħejju ruħna biex imbagħad nagħlmu l-poeżija lill-istudenti eh, li jkunu qed jitħejjew biex jagħmlu l-eżami tal-Malti fil-livell tal-ċess tas-sek. U din allura diskrezzjoni qasira, bażikament il-ktieb, eh, volum, 19 il-volum qed nuża jien. Bażikament dan il-ktieb ehm, issa ħaj joffri metodu u jiena ħan idħol sasew fil-metodu punt wara l-ieħor. Eh, huwa mibni fuq analiżi dettaljata imma organizzata ħafna ta' ħmistax, sittax-il poeżija. Jiena għażilt, jiena ħarist lejn wieħed minn dawn il-ħafna kotba, u hemm ħafna, ħafna, ġifieri hemm għexieren ta' kotba jew għaxriet ta' kotba, ta' volumi f'din is-sensiela. Mela, il-metodu propost huwa dan li ġej. Jiġifieri, fl-analiżi ta' poeżija partikolari, ta' kwalunkwe poeżija ġifieri, il-iskema li jipproponu għal dan il-ktieb tagħhom eh, l-edituri, l-kontributur ta' dan il-ktieb, huwa li timxu li nimxu b'din is-sekwenza. Issa, tpoġġi il-biografija fil-bidu, ehm, jew eżatt wara l-introduzzjoni, issa dawk kollha ħan nitkellem fuqhom waħda waħda sewwa. Tpoġġi it-temi l-ewwel, tpoġġi l-istil l-ewwel, tpoġġi l-kuntest storiku l-ewwel, tibda għax tista' tistimula iżjed lill-istudenti b'xi adattament li jkun sar ta' dik il-poeżija Jien naf tibda b'intervista li saret ma' Lilian Sciberras li fiha titkellem hemm fil-fatt hemm sensiela ta' intervisti li d-Dipartiment tal-Malti kien ikkummissjona kienu ħadu ħsiebhom Bernice Magro u Sephora Franca Lanza u fost l-oħrajn intervistaw lil Lilian Sciberras tibda minn hemm biex turihom lil din il-kittieba għax kif Jgħidu ħafna għalliema li studenti jaħsbu li l-poti huma kollha mejtin speċi u jgħixu f'dinja li m'għandha xejn x'taqsam mad-dinja tagħna. Dik f'idejkom, naturalment, għax hemmhekk deħlin speċi fil- fil- fil- fl-għażliet pedagoġiċi illi intkom tqisu li huma l-aħjar l-iktar effettivi fil-klassi partikolari tagħkom. Wis probabbli intkom taddattaw anki l-metodu tagħkom skont il-klassi differenti li jkollkom. Anki jekk ikunu fl-istess livell jew fl-istess sena. Imma din din hija speċi il-prerogattiva tagħkom. Jien jinteressani illi xin il-kelma li, li, li niġġustifika l-għażla ta' daw l-elementi kollha, eh, imma naturalment imbagħad jiddependi x'tip ta' prominenza ta' tihom. Ħan issa niġu għalihom. Mela għandek l-introduzzjoni, meta ngħidu introduzzjoni, issa nispjega, imma bażikament fuq xi xini l-poeżija, x'inhuma l-affarijiet li jissemmew fil-poeżija. Bħal minu tira mhijiex fuq it-tibdil fil-klima, bħal minu tira mhijiex poeżija fuq l-inġenjerija eh, ġenetika mhijiex fuq il-ġlidiet politiċi jew pseudo politiċi f'Malta, mhijiex fuq ir-reliġjon, hija fuq il-passaġġ ta' żmien, l-ansjetà li joħloq il-passaġġ ta' żmien minn fuqna, eh, l-ansjetà li toħloq in-nostalġija tagħna għat-tfulija, Dawn huma temi, mela l-introduzzjoni se tħares lejn dak it-tip ta' temi, jo, temi bħal daw. Biografija. All right, aħna inqtajna minn dak it-tip ta' kritika impressjonistika illi kienet tiddomina qabel ma waslet il-figura b'saħħitha konvinċenti ta' Oliver Friggieri fis-snin 70, qabel kien hemm ħafna kummenti eh, impressjonistiċi eh, li fihom suppost eh, min kienet jikteb dwar poezija partikolari iktar kienet jitkellem dwar min kiteb il-poezija u fiex jemmen il-poeta li kitiba dik il-poezija, jew iktar u iktar fiex jemmen min qed jaqra dik il-poezija, aħna jien mhux qed mhux qed nissuġġerixxi u lem naturalment. Imma naħseb il-fatt li inti jkollok idea ta' min qed jikteb il-poeżija, ta' l-affar tal-persuna li qed tikteb din il-poeżija, tal-poeżiji l-oħrajn li kitbet, tad-dinja letterarja li l-poeżija li qed naqraw hija parti minna, tal-perjodu storiku li fiha qed li fih qed tinkiteb din il-pożja, dawn huma kollha relevanti. U sakemm ma jbeduniex iktar milli hemm bżonn minn dak li effettivament qed nanalizzaw il-poeżija, sakemm jgħinuna biex naqraw il-poeżija, huma Mhux biss naħseb jiena ta' għajnuna, mhumiex biss forċina għall-qari tagħna, imma huma fundamentali għall-qari tagħna. Ok, ehm, il-poezija fil-qosor, it-temi li hemm fil-poezija naturalment fil-plural, eh, u din hemm enfasi fuqha anki fil-silabu l-ġdid illi jiena tajtu daqqa tajn blajnuna ta' Rachel għax hemm indikazzjonijiet ċari, jiġifieri ħafna minn dawn l-affarijiet li qed insemmijien, apparti li tafuhom intom, jgħidhom ukoll is-sillabu. Eh, l-analiżi tal-istil, naturalment, il-kuntest storiku. Il-kuntest storiku mhux biss tal-persuna li kitbet il-poezija, mela mhux biss il-fatt li Lilian Xiverras le bdiet tikteb il-poeziji tagħha ehm, twildet wara l-gwerra bdiet tikteb il-poeziji u pubblika l-poeziji tagħha fis-snin 70. Mhux biss dak il-kuntest storiku, ma anki l-kontest storiku tal-poeżija. Il-poeżija fl-imqas żmien hija ambjentata. Għax mhux bil-forsi kunu l-istess. Naturalment. Għanna għanna u kol rizorsi straordinarji li ħafna mill-kritiċi ta' qabilna, inkluż Prost Friġġieri, ma kellhomx Anki prof Serraċin Onglos, so għat nsemmi eh, kritiċi importanti, kritiċi autorevoli, kritiċi illi kienu mħejn so għal dak li eh, għal dak li għamlu. U il- ir-riżorsi li għandna f'idejna llum jinkludu pereżempju li nistgħu naraw reċensjonijiet li ġew pubblikati ħafna snin ilu. Nistgħu naraw kitbiet pereżempju permezz tal-OER tal-Università tal-katalgu sewwa tal-librerija tal-Università permezz tal-mezzi elettroniċi insomma li tofrina l-Università Aħna nistgħu naqraw dak li kitbu l-awturi tagħna f'snin 30, 40, 50, etc. U nibqgħu ġejjin sal-lum f'rivisti bħal leħen il-Malti, ehm, il-Malti, etc. Ehm, dan l-aħħar saħan sitra għandek gazzetti bħal in-naħla u ehm, il-ħabib, le li ġew iddiġitalizzati, inkredibbli, ġifieri tista' tmur u tara l-ewwel ħarġa tal-ħabib li fiha deret l-ewwel poeżija bil-Malti ta' Dunkar 1912. Daw kollha ġew digitalizzati u kollha tista' tfittex fihom għax huma ġew digitalizzati bl-OCR. Mem skużi, illum għandna ħafna ħafna riżorsi. Nirrepeti, issa intkom tafu jekk daw humiex affarijiet li se tużaw għalikom biex tħejju għal-lezzjoni jew effettivament humiex affarijiet li se tużaw fil-lezzjoni. Naturalment semmejt il dun karma xem taqsima sħiħa ta' sillabu illi hija marbuta mal-figura ta' dun karmu mal-pubblikazzjoni tiegħu. Tistgħu taraw pereżempju il-kuntest eh, editorjali li fih ġew ippubblikati uħud jekk mhux il-poeżiji kollha li għandkom fis-sillabu. Sewwa. Hemm xi kritika ippubblikata diġà marbuta ma' dik il-poeżija jew marbuta ma' dik il-poetessa ma' dak il-poeta. Saru adattamenti jew interpretazzjonijiet b'mezzi oħrajn, sar xi film, eh, per eżempju, il-poezija li qed tiddiskutu eh, hemm verżjoni eh, filmika, ċinematografika, jdola li tridu diġa li saret mill-istudenti tal-MKAS, per eżempju, u kif interpretawa taqblu ma l-interpretazzjoni tenkom biex taqraw dik il-poezija. Għax verżjoni eja ngħidu awdjoviżiva hija wkoll interpretazzjoni. Tati fil-moment, anki anki qari huwa interpretazzjoni, jekk jien nisma' lil Lillian Xiberra staqra l-poeżija tagħha bħal minu tira, diġà kif tiftaħ ħalqa qed tagħti ton, qed tiddeċiedi ton li aħna ma nisimgħuhx ċe, aħna ma nisimgħux fiżikament fil-poeżija, sakemm ma nisimgħux il xi ħadd jaqra, aħna noħolqu it-ton tagħna. Jiġifieri anki sempliċement qari, anki tisma' l-Filip Farrugia Randon jaqra poezija ta' Oliver Friġġieri, anki dik hija interpretazzjoni. Avolja mhux qed jagħmel analiżi kritika tagħha, Hemm suġġetti marbutin ma' dixxiplini oħrajn li jgħinuna biex naqraw eh, din il-poezija li għandna qudiemna, kwalunkwe poezija li għandna qudiemna. Jien naf pereżempju hemm hemm xi ktib tal-istorja, hemm xi ehm, kunċetti xjentifiċi li jgħinuna fil-qari ta' din l-istorja ta' din il-pożija għal ħafna snin intkom iddiskutejtu ta' fjura u ibni kamra ta', ta Immanuel Mifsud li deret fi ktib dwar il-tibdil fil-klima. Kun interessanti le li anki tiddiskuti mal-istudenti dak li qed jiddiskutu probabbilment f'suġġetti oħrajn dwar it-tibdil fil-klima għaliex il-poeżiji mhumiex maqtuwajn mid-dinja huma jekk xej interpretazzjoni tad-dinja, riflessjoni fuq id-dinja, eh, ejxien mill-ġdid tal-esperjenzi tad-dinja. qed nirrealizza li l-ħin verament qed jiġri. Xebħ u differenzi ma' kitbit oħrajn. Din il-poezija tixbaħ poeziji oħrajn tal-istess awtur, tal-istess awtriċi, tixbaħ jew hija differenti ħafna minn poeziji oħrajn li qed tagħmlu fl-istess sillabu. Kif qed jinterpretaw t-tfulija eh, kitbiet oħrajn? U x'tista' taqra wkoll wara li tkun qrajt din il-poeżija? Mela, l-iskema li qed jipproponu eh, f'dan il-ktieb hija hija tibda b'din. U l-introduzzjoni hija ħarsa ħafifa lejn il-poeżija. Eh, meta u fejn deret l-ewwel darba Ehm, skużawni, fil-fatt ehm, il-poezija fil-qosor dak li qed spjegajt qabel bħala l-introduzzjoni fil-fatt huwa eh, imniżżel fit-taqsim mal poezija fil-qosor. Mela, l-introduzzjoni x'inhi ħarsa ħafifa lejn il-poezija in ġenerali iva dik iva, meta u fejn deret l-ewwel darba reputazzjoni tagħha bħala xogħol eh, letterarju użajt il-kelma reputazzjoni għax użawa eh, l-awtur ta' dan il-ktieb, anki jekk normalment reputazzjoni nużawa ma' persuni, mhux ma' kodba, eh, stajt użajt il-fama, stajt użajt kif intlaqet, sewwa. Xi kontrov imma oġbitni l-kelma reputazzjoni għax qed titratta il-poezija bħal li kieku eh, persuna, bħal li kieku eh, oġġett ħaj ngħidu hekk. Xi kontroversi li seta' kien hemm marbutin ma' dan il-xogħol, konflitti ewlenin jew temi fih dan il-poeżija, dik tkun l-introduzzjoni. Il-biografija tarif bażiku dwar il-ħajja tal-poeta jew tal-poetessa dawk l-avvenimenti ġrajiet u l-waqtiet fil-ħajja tal-poeta jew tal-poetessa li ispiraw il-poeżija. Jiġifieri Iva, forsi jinteressana li Lillian Sciberras kienet librara u kienet bibjotekarja u kienet esperta ta' dan il-qasam, imma probabbilment jinteressana iżjed forsi xi punti dwar it-tfulija tagħha, dwar kemm kienu aħwa fil-familja, fejn kienu jgħixu, f'liema perjodu, forsi x'tip ta' skola marret, għaliex? Għax huma aktar marbutin dawn id-dettalji bijografiċi mal-poeżija li li pereżempju f'dan il-każ se se se niddiskuti eh, jiena. Se nagħti ħarsa qasira liha. Poeżija fil-qosor. Mela deskrizzjoni tal-ġrajjiet ewlenin li jissemmew fil-poeżija. Issa di fil-verità ehm, għalkemm jien qed ngħid fil-qosor, fil-ktieb hemm diskussjoni pjuttost fit-tul, eh, meta jgħidu il-pożja fil-qosor, eh, summary of the poem speċi, il-kelma li jużaw huma hija summary. Fil-fatt hija ħarsa fil-qosor lej kull parti tal-poezija, nsemmi għawek fit-tini punt, tarawa għawek fit-tini punt. Jiġifiri, intkom diġa ħat interpretaw il-poezija billi tiddeċidu kif se taqsmu f'partijiet. Sewa? U meta ngħid partijiet naturalment mhux qed ngħid strofi, jew qed jista' jkollok strofa waħda. It-tieni net il-poezija mhux bil-fors tkun pereżempju tematikament jew fejn jitlu ġrajjiet li tirrakkonta maqsuma eh, fi strofi, jaf ikollok tret strofi dwar episodju wieħed, jew dwar emozzjoni waħda, jew dwar eh, perspettiva waħda. Umbat ikollok strofa waħda dwar xi ħaġa differenti. Mela hemmhekk diġà tinterpretaw. Imma hemm metodu, speċi waħda mill-affarijiet li tistgħu tgħidu. Eh, tistgħu tagħmlu. Istudenti jistgħu jistgħu jekk jeħlu, aħna ħafna drabi ikonna poezija qoddimna. U tista' tkun poezija li toġobna ħafna. Anzi, ġili iktar ma toġobna iktar iktar ninfixlu qoddimna. Ma tafim minn fejn se nibda. u dawn kollha indikazzjonijiet ta' ta' imkejjen possibbli, ta' angoli possibbli li minnhom tista' tibda. Qatt ma tista' taqbad poeżija kollha f'salt. Dejjem trid tibda minn dettall, minn angolu, le minn perspettiva, minn emozzjoni, minn vers jekk tridu. Jekk tridu, dan l-eżerċizzju li l-istudenti jaqsmu l-poeżija f'biċċiet anki jekk jista' jkun eżerċizzju komplikat ħafna, dik kif se naqsam ma' nies speċi. Eh, din kollha marbuta flimkien, kull vers, kull kelma hija marbuta mal-oħra. Iva, ma kieku kellek taqsama tgħid dil-parti tagħmilha ma' din Jew l-istrofi, it-tliet strofi pereżempju ta' bħal f'Minutiera minnhom infushom huma taqsim tajjeb tal ja ngħidu tal-ġrajjiet ewlenin jew tal tal ġrajjiet fis-sens ta' dak li qed jiġri fil-poeżija. Eh, Jew jew it-tlet strofi ma jirreflettux tlet momenti importanti, jew tlet ġrajjiet, tlet avvenimenti importanti le? fil-poezija. Fil Naturalment u batem il-kwissjoni ta' temi li hija kwistjoni importanti ħafna. Um, u għaw naħseb illi Naħseb li importanti li inħallu il-kelma immaġinazzjoni mhix il-kelma adattata hawnhekk imma l-intuizzjoni tmexxina. Hekk inti meta tħares lejha poeżija, wara li tkun qrajta, forsi darba darbtej, m'hemmx għalfejn tkisser rasek fuq xi qed titkellem. U U ma nafx fuq żmien, fuq ma nafx fuq it-tfulija, eh, fuq il-nostalġija, fuq il-ritratti, fuq il-memorja, fuq xi xed titkellem, fuq l-arloġġi. Ir-risposta naturalment għal din il-mistoqsija hija qed titkellem fuqhom kollha. Qed titkellem fuq il-moħħ iva ukoll. Daw kollha temi, kollha trufijiet jew kollha biċċiet jew kollha partijiet li minnhom tista' tibda d-diskussjoni tiegħek. Naturalment, jien konxju li jentkom għandkom sillabu, għandkom ħafna xogħol, xi tella, hemm ħili oħrajn li tridu diskutu, hemm is-smieħ, hemm il-kidba, eċċetera. il-qari. Naf, naf, dan kollu. Għalhekk intkom dejjem tridu tapplikaw dak li qed niddiskutu bejnietna għar-realtà partikolari tal-klassi. Imma il-preparazzjoni tagħkom mhux bil-fors tkun limitata naturalment daqs il-ħin tal-klassi jew daqs l-udjenza

il-mod kif iħares lejn lejn realtajiet li qed jinbidlu, eċċetera. L-istil. Issa, il-sillabu naturalment jidentifika il-tekniki, il-mekkanizmi, l-odo tajdunhom li tridu eh, li l-istudenti jridu jkunu kapaċi jidentifikaw u janalizzaw Naturalment dan jista' jispiċċa eżerċizzju ċerebrali ħafna tal-moħħ kważi eżerċizzju xjentifiku. U naf li uħut mill-għalliema jiddejqu illi jispiċċa hekk. Però importanti li l-istudenti jkunu kapaċi identifikawhom biex eventwalment ikunu jistgħu janalizzawhom u janalizzaw anki l-effett li dawk it-tekniki, li dawk l-odot, dawk il-mekkanizmi qed iħallu iħallu anki fuqhom. Ġifieri eh, kif taffetwani din il-metafora x'inħoss meta meta naqra nħoss dwejja, inħoss diżappunt, inħoss frustrazzjoni, inħoss ferħ, inħoss sodisfazzjon, x'inħoss? Issa, is-sillabu din isemmiha, eh? u l-postmodernizmu fil-fatt poġġejtu fil-parentesi għaliex eh, mhux imsemmi fil-sillabu, imma romantiċiżmu u l-modernizmu kif tafu jissemmew. Naturalment il-letteratura tagħna ma waqfitx hemm, nirringrazzjaw l-Alla, imma Nirringrazzjaw l-Alla li għandna l-romantiċiżmu u l-moderniżmu, u għandna realiżmu wkoll u għandna għandna elementi oħrajn li, li ma jitlux għandna romanz skotiku, romanz popolari tal-fax, għandna ħafna affarijiet. Fejn tidħol poezija naħseb għandna primarjament dawn it-tlet iżu movimenti jew lenin. Għandna l-poezija tad-daħ ukoll. Hemm l-epigrammi, hemm l-limerikki, ma mhux qed niddiskutu hawnhekk. Uħud mill-mistoqsijiet li jissemmew fis-silabu mhux faċli, jiġifieri jiena naħseb f'ċerti aspetti insiba diffiċli kieku poeżija ta' George Borg eh, nidentifika ix romantika, ix moderna u niġġustifika dik l-għażla. Jiġifieri jiena nifhem id-diffikultà hemmhekk Imma l-punt huwa ġenerali, speċi, ħafna drabi il-vokabolarju u anki t-tematika jikxfuk, jikxfuh il-perjodu u l-ġeneru letterarju speċi li norbtu mal-poeżija partikolari. Jiena naħseb li tliet sigħat ikunu biżżejjed biex illesti. il-kuntest storiku. Hemm punt hawnhekk vera interessanti. Ehm, L-għonet zammejt il-kelma li jużaw huma l-klima. Għanna normalment nużaw kontest, il-perjodu, il-klima soċjali, polit, klima toġobni, l-atmosfera, l-bordata, il-klima soċjali, politika u kulturali li fija eħxu l-awtur jew l-awtriċi u fija nkitbet il-poeżija, dik semmejnija, deskrizzjonijiet ta' ġrajjiet eh, storiċi, aspetti relevanti tal-ħajja ta' kuljum fil-kultura li fiha kitbet il-poeżija, u s-sensibilitajiet eh, artistiċi u letterarji tal-epoka li fiha kiteb ix-xogħol. Jekk il-poeżija eh, tkun antika, tajjeb li jkun hemm informazzjoni dwar iż-żmien li fih, iż-żmien li fih kellha tiġi li. Eh, ehm, il-kultura, skużawni, li fiha kitbet il-poeżija. Iż-żmien li fih kitbet, so. Hemm punt ieħor li tant ħarab il-ħin li nibża li ma jekk ma naqbadx nsemmih eh, eh, nista' nħallih barra. Ir-relazzjoni bejn iż-żmien li fih inkitbet il-poezija, li fih hija ambjentata l-poezija u l-lum. Allura, eh, xiex relazzjoni hemm bejnietom? X'tip ta' relazzjoni, pereżempju, għandna illum maż-żmien u mal-ħin li hija differenti r-relazzjoni milli kellha, pereżempju, Lilian Sciberras fil-poeżija? Hemm relazzjoni differenti li hemm ċerta immedjatezza li llum li tawna il-mezzi teknoloġiċi illi ta' qabilna ma kellhomx. Ġifieri jekk huma kellhom ansjetà biż-żmien, aħna llum għandna ansjetà bil-ħin, le? Ħa naqbiżha din għax iddiskutejta, iddiskutejta wkoll, iddiskutejta wkoll, jista' jkun hemm pereżempju poeżija li ġiet immużikata. Xi ħaġa li tistgħu tiddiskutu poeżiji ta' Oliver Friggieri, pereżempju minn Fins Fabri. Daw ftit jew wisq semmejthom ukoll. U eħeżat dan kien il-pont ix-xekku differenzi mal-lum. Għax aħna l-poezija naqraw għal-lum. Ġifieri għal xejn għal xejn nippruvaw nirħbew eh, wara l-kuntestwalizzazzjoni storika li Ġwan Mamu se naqraw illum, avolja kiteb design sen ilu issa. Imma llum qed naqrawh u ma nistgħux naħarbu mill-fatt li qed naqrawh illum, li qed naqrawh illum, li s-sensibilità tagħna, li l-kultura tagħna hija tal-lum U, u, u l-arfin tagħna ta' xjenza huwa l-arfin ta' xjenza tal-lum, firri aħna napprezzaw il-fatt illi, illi eh, ma nafx fil-kas ta' Mamo per eżempju, illi, illi Edison kien għamel skoperti importanti, jew li saru skoperti importanti fil-qasam xjentifiku. Eh, ma nistaw probabb irridu namlu l-isforz li nifmu Malta rurali ħafna, mhux assolutament mhux industrijalizzata ta' żmien Mamo, kemm setgħet tara d-dinja ta' New York bħala dinja aljena prattikament. U mbagħad x'inhuma l-affarijiet li tista' taqra wara l-poeżija li jistgħu jgħinuk anki biex tapprezza dik il-poezija, biex taqra iktar fil-fond, għax ta' taqbad poezija ta' Silvia Plath, per eżempju, jew kitba, jew romanz ta' Lilian Xiberqas biex ta' profondix, jew taqbad il-ktib tagħha Klessidra, per eżempju. U din il-poezija jiena ltqajt magħha l-ewwel darba fi Klessidra jiena sa hemm ġiet ippubblikata. U nixtieq ngħidilkom diskup sewwa għal min ma qarax l-intervist. Ehm, le, le, le, laqas fl-introduzzjoni tiegħi għal dal-ktieb ehm, mi qiegħda, Jien peress li ktibt l-introduzzjoni għall-ktieb u dawn ma ħareġ il-ktieb fil-fatt għax dawn qed ma nkitbet l-introduzzjoni tiegħi, għalhekk Paul Schwiener fir-reċensjoni tiegħu jikteb 2013 imma l-ktieb ħareġ fl-2014. Dil-poeżija nista' ngħidilkom inkitbet fit-30 ta' April 2008, hekk. Mhux importanti ħafna, imma nkitbet pjuttost riċentement, seklu 21. Mhix waħda mill-poeżiji ta', ta Lilian Xiberras ta' snin 70, per eżempju, tipo il-ballata tal-ballata, li hija poeżija eh, radikali, rabjata, kontestatorja ħafna. Żmien differenti, perjodu differenti. U allura jena għażilt nitkellem fuq din il-poeżija anke għaliex ktibt daħla għall-ktieb tagħha li fiha eh, kolli ngħid ma semmejtx lil din il-poeżija, ma semmejt poeżi oħrajn li huma simili probabbilment għalhekk ma semmejtx lila. Kienet saret eh, reċensjoni, kien kiteb reċensjoni fuq xwiereb Eh, dawn huma siltiet mir-reċensjoni li sibuhom online faċilment hawnhekk hawn saħansitra l-indirizz fuq l-internet jien bad żewġ żewġ paragrafi mid-daħla tiegħu għaw mill-reċensjoni tiegħu għalki għaliex hawnhekk qed jitkellem fuq it-tfulija. Laqasu fil-fatt ma jsemmiha din il-poezija partikolari, ovvjament isemmi t-temi, uħut mit-temi tal-poezija. Mela din hija l-poezija eh, li semmejt fil-bidunet naf li kważi spiċċali l-ħin araw di l-aħħar l-aħħar araw l-aħħar vers tal-ewwel strofa biex insemmu ħaġa waħda. Araw x'jagħmel, iġviri, skużawni, araw x'tagħmel il-pożija, araw x'tagħmel Lilian Xiberras. Bħal minnu tira ta' arloġġ li waqaf jaħdem. Skużawni, qed nipprova naġġel u tlift it-ton. Bħal minnu tira ta' arloġġ li waqaf jaħdem moħħi Bla ma nitolbu, iterraq lura fis-snin mgħoddija fejn jgħix, għal ftit, il-kenn u l-għożża tat-tfulija, u l-ġabra u l-għaqda u t-tinbix ta' aħna u nittrabbew. Issa, hemmhekk għandha sensiela ta' nomi, le għandha kenn, għandha għożża, tfulija, ġabra, għaqda, tinbix, mhijiex mhijiex naturalment anki grammatikalment mhijiex stramba mhux tas-solti, mhux tas-soltu eh, li tispiċċa din effettivament din sentenza sewwa ta' aħna u nitrabbew, imma jisetat kitbet faċilment ta' tfulitna jew ta' meta konna żgħar, imma tuża din il-frażi li kważi tikseb eh, funzjoni nominali sewwa. Dawk il-lingwisti fostkom, dawk li huma aktar mitħla ta' lingwisti naħseb li taqblu miegħi le għandha kważi funzjoni nominali hemmhekk, kważi nom. Imma huwa verb. Għax it-tfulija hija xi ħaġa ħajja li xi ħaġa li mhux biss għexet, ġarrbet. Imma li għalija f'din il-poeżija minkejja li tippreżenta bħala xi ħaġa li għaddiet fil-fatt għada qed tgħixha. U hemm poeżiji oħrajn fil-ġabra eh, klessidra versi ta' żmien maħrub sewwa huwa il-kontinwazzjoni tat-titlu. Hemm poeżiji oħrajn f'din il-ġabra li jaqbdu l-istess temi sewwa tal-preżenza ta' din it-tfulija li għaddiet, le din il-kontradizzjoni tipika tal-poeżija. U issa li minn seba' bqajna tnejn, qed titkellem fuq L-aħwa nassumi le, jew il-membri tal-familja kollha. It-tifkiriet saru, hemmhekk interessanti tidħol dik ir-riċerka li tkun tkunu nkunu għamilna speċi dwar il-biografija tagħha, hemmhekk rilevanti. Mhux biex noqogħdu nitkellmu iktar fuq Lilian Xiberras u l-familja tagħha milli fuq il-poezija, imma għax dak id-dettal jgħinna biex napprezzaw iżjed il-poeżija. Imma naħseb iktar importanti minn hekk ehm, huwa il-fatt li issa li minn seba' għajna tnejn hija stqarja ta' dieqa x'inhu l-effett ta' dak il-vers. Għalija, jien x'inħoss jiena Adrian, jien inħoss dieqa, jien inħoss diżappont, jien inħoss il-niket profond le ta' persuna li mhux biss tilfet ħamsa mill-membri tal-familja tagħha li għexet, li trabbiet, li issawret magħhom li sawruha u sawret lilhom hi wkoll. Imma għandek ukoll il-persuna li qed tirrealizza illi dak in-numru seba' irid isir numru zero fl-aħħar. U wasal il-moment tagħha wkoll, jew qed joqrob il-moment tagħha wkoll. Jekk ġa għaddew ħamsa, jekk ġa telqu ħamsa, it-tnejn l-oħra, ma tantx fadlilhom, dik hija sensazzjoni. Għar dik kelma li mużajċ fil-preżentazzjoni tiegħi, u bdejt ngħid hemm kelma li qed ingħalliha barra. Imma kif tafu intom meta tgħallem, titgħallem u tirrealizza dak li trid ittejjeb. Eħe, importanti ħafna s-sensazzjonijiet fl-esperjenza tal-poeżija. It-tifkiriet saru bħal hawnhekk tuża s-similitudnijiet imma tuża sensiela ta' similitudnijiet imma l-funzjoni tagħhom hija metaforika ħafna, ġifiri ehm, mhux il-post biex noqogħdu niddiskutu relazzjoni bejn similitudni u l-metafora, ma kemm ngħid li huma qrib ħafna ħafna ħafna ta' xulxin. Ħafna drabi l-effett huwa simili, jiġifieri meta ngħid simili jiġifieri illi it-tifkiriet equals it-tejda saru equals ħjut tad-deb. All right, tgħid bħal, imma il-bħal veru jekk nimxu ma dak li jgħidu ħafna teoriċi, teoristi, ngħidu speċi li hija inqas qawwija mill-metafora, ma it-tifkiriet huma ħjut tad-deb. Huma ħjut tad-deb. Anki hemm kontradizzjoni fihom dawk il-relazzjoni bejn il-ħjut u d-deb. Naf li sar il-ħin. U allura ħanaddi malaj. Iġveri, dik il-poezija taqbad dik il-lista li bdejt din il-parti ta' taħdita bija u tapplika għalihom. Tagħmel introduzzjoni tagħha skont il-kriterji li semmejna, tara l-bijografija, eh, speċjalment dawk id-dettalji huma l-iktar relevanti, eċċetera. U għaw xaħġa tal-axħar fuq l-effett ta' xnaf li eh, suppost waqaf ċi kwarta ilu għad-diskussjoni. Għalija l-kwistjoni tal-effett li jħallu mekkaniżmi letterarji hija kwistjoni fundamentali. Diffiċli imma fundamentali. Sewwa, għaliex dan mhux kif kifet kemm il-darba, dan mhux biss eżerċizzju tal-moħħ, imma huwa eżerċizzju essenzjalment uman le tagħna bħala persuni. bħala individwi li qed naqraw xogħol, allura x'effett qed iħallu l-elementi li hemm f'din il-poeżija fuqna personalment. Il-kwistjoni mhix biss li tifhem eh, xi trid tgħid biha l-poeżija meta tgħid moħħi bla ma nitolbu itterraq lura fis-snin moddija, jien ma naħsibx li hemm hemm bżonn eżerċizzju intellettwali diffiċli ħafna biex tifhimha dik. Naħseb li huwa iktar importanti u iktar impenjattiv li tara x'inhu l-effett tagħha. Eh, moħħi bla ma nitolbu iterraq lura fis-snin, bħalli kieku f'snin modija, bħalli kieku moħħi eh, jimxi kontra r-rieda tiegħi bħal kieku hemm asma bejn moħħi u qalbi, eh, bejn moħħi u bejn dak li qed jagħmel moħħi u dak li nixtieq u jien jagħmel. Le il-moħħ li jterraq waħdu kontra r-rieda tiegħi. Il-kwistjoni hija wkoll xi tfisser għalija, jiġifieri xi nħoss meta naqra din ix-xbieha, li hija fil-fatt tagħqida ta' similitudni u metafora. Din naħseb dejjem diffiċli għall-istudenti, dejjem diffiċli għalija, għax il-metafori u s-similitudnijiet kontinwament dejjin ġo xulxin. Xi ġini frasi ma xiex nassoċja, fiex iġġenni naħseb, Eh, x'sens għaw kif kun daħħalha, x'sensazzjonijiet tqanqal fija? Il-kwistjoni għaw kol, xi tfisser għalija din il-dawn iż-żewġ versi, xi tfissru għalija, xi tfisser għalija din iġbija. Xi nħossġo fija meta naqra din iġbija. Xi ġini frażi ma nafx għalfejn ehm, repetejta di. Naħseb li dawn ednihom, ftit jew wisq. U dawn huma t-taqsimiet tal-istudju li għamilt jiena, ta' un studju introduttiv li għamilt jiena, ballata qed nilgħab bil-kliem hemmhekk għax għandek l-ewwel fażi tal-karriera poetika ta' Lillian Sciberras li hija kumbattiva ħafna membru tal-Partit Komunista, tiddeskrivi lilha nfisha verbatim bħala feminista, impenjata fuq kwistjonijiet ta' ġustizzja soċjali u anki fuq kwistjonijiet ta' sessualità. Ma mbagħad għandek eh, l-ordni superjuri tal-ħolqien u snin minn sija ovvjament it-tema li għanna. U dawn huma xi siltiet eh, li li jagħtukom indikazzjoni eh, ta' xem f'dik id-daħla. Wara r-Repubblika huwa l-ktieb tagħha tal-1979 li ħarġet ma' Marja Vella. Ah, skużawni, feminizmu kellha tiġi effekt kbira hemmhekk.